फुटबाक चाही मने पटना के छठ घाट के बाद हमरा सबके मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में सुगौना के चनासार पोखर जे एकरे नमस्कार आप प्रणाम अछि पैर छो छी गोर लागै छी मालिक हमर नाम अछि स्वागत अछि अहाँ सबके फेर से एकटा नवका ब्लॉग में तऽ अखन जे छै से हम सब जे छै से भोरका अर्घ में आयल छी छठ में घाट पर और काल्हि साँझ के अर्घ के वीडियो तय कारण से बनेलहुँ काल्हि जे रहै अहाँके वर्ल्ड फाइनल रहे और बहुत जनता जे छथि जते भी आदमी छथि से कनि दुखी छथि भारत के जी भारत जे जीतले ने कल के बहुत ज्यादा उम्मीद छलै जे भटक्का तटक्का करी और एते मात्रा में वोट दे लेकिन जे छै से अहाँके वएह दुआरे कनि मसुआल जकाँ माहौल छै तऽ ब्लॉगो बनबैके मोन नहि करै छलै लेकिन अंत तक कहलियै जे छठी मैया के काज जे छै से प्रथम रहबाके तऽ चाहिए अहाँ सबके बिना देखेने

आगा शेयर करे चलो ई जे पोखरि छै से हमर सबके गाम के बुझियो जे सबसँ पैघ पोखरि में से एक अछि एहिमे जे छै एहि कात के पूरा घाट अहाँके जे छै से भरल रहै छै आओर एहि कात हमर देखैत हेबै ओहो कात जे छै से कम से कम चालीस पचास आदमी रहै छथि मतलब टोटल जे छै हजारों के संख्या में एहि पोखरि पर आदमी सब छठि मनबै छथि ताहि दुआरे अहाँके एहि छठि के जे छै से एहि पोखरि पर हम देखबै लए स्पेशल रूप से एलहुँ धिया पुता सबके देखियौ एकदम जे छै से फुलझड़ी चढ़बै में एकदम व्यस्त अछि इहो सब आयल छलखिन अहाँ के छठि मनबै लए लेकिन इंडिया जे हारि गेलै कनि मसला लगा छै केओ चंदन जी विशेष विकास आ पाछा से देखो परमाणु बम सेहो हमरा सब पर हमला कर रहल छै लगातार हार जीत तक खेल के एकटा पहलू छै बुझलिए उम्मीद नहि छोड़ू अगला बेर इंडिया निश्चित रूप से जीतत और अखन छठि घाट पर छी हमसब तऽ पटना के छठि घाट के बाद

जेना है एक आदमी पूरा आइकर में पीछा देख सके छी जेना है जे पूरा लाइन लागल जेना है पाँच सौ हजार आदमी के जेना है हमर इहो काज जे छै चारू काज से लमसम में जे छै से पूरा पोखरि अहाँके कवर छै बाद बाकी अहाँके हम ओहिठाम जाइ छी तऽ अहाँके हम देखबै छी जे आओर की की भऽ रहल अछि ई भेल छठि के स्पेशल गीत दाई सबके मुँह से सुनू ओरिजिनल गीत भेल अब होला ना मुहे बंद कर देलको जोर से गाबियो ना अही छी ने मैनेजर अही कहबे ना माने ना भैया की हाँ लीड करे में उनका सबके ट्रेनिंग दियो जा जा तू कर चल वीडियो बना जा नहीं जा अही बाहर देखियो जा ना अब दाई सबके पॉइंट में उतरे के तैयारी भऽ रहल छै हाँ, आकाश के फोटो खिंचबे ला ई सब टेंशन में अछि

सबसे पहले दहिए से हाथ उठैया भोजन में सबसे लास्ट में दही है आ छठ में सबसे पहले दहिए उठैया इएह छै दही के महत्व देख लियौ छठ के महत्व हमर सबके घाट के मैनेजर भेलखिन ई वार्ड सदस्य की अपने यहाँ से लेट के आबै छियै की कहिए पूरा वार्ड में जते छथिन माता सासू माँ भेलखिन दीदी भेलखिन बहिन भेलखिन बेटा भेलखिन बेटी भेलखिन जौन भेलखिन

बम लगबैके प्रयासमे अछि लगाउ टाइटसँ धर दियौ हे आरामसँ करै देखियौ सुर मुर करैत रहै छै हुर सुर करैत रहै छै देखियौ ब्लास्ट होइके पूरा कगार पर आबि गेल छी नहीं नहीं छिले कहाँ छी ओहिमे टाइम लागै छै जमीन में से धुआं फेंका दियो स्पेशल वाला छलो बुझाइए कौन निकालो है बेर हुसैन जी ए बेर जापान वाला है की जापान के से मंगाल गेलिए स्पेशली स्पेशल टोक्यो से वाला बम छी कौन वाला बम है यूक्रेन वाला यूक्रेन के स्पेशल हां ई ई तो ओ अखन जे हमास वाला हमला भ रहल है से ना हाँ, लगातार गाजा सिटी के उड़ायल जा रहल है

अपनो ने घुरे जाए यो वीडियो नहि खाबैत छली पश्चात हुनकर विवाह स- सत्ता ब्राह्मणसँ भेलनि संगहि दुरागमन सेहो भेल और ससुर सासुर गेली जखन सप्ताह ब्राह्मण नौकरी करे जाय लगला तऽ स्त्री कहलखिन जे अनाथ माय हमरा नहि खाय नहि देती संगे दुख सेहो देती की करब जोर से कहिबो करत से जकर सबके बियाह भऽ गेल छै ओकरी नहि ले छियै फक- फेकियो ओकरी फेकियो फेकियो फेकियो हँ ए चौकरी फेका रहल छै सब लूट रहल छथि फेकू इमहर कैच लै छी फेकू अहाँ देखू आबि गेल देखियो इएह छै मे नौकरी वीडियो में रिकॉर्ड भऽ गेलै ये पहले लोग भूल चुक गलती